Um, wei deɛ, sorry sɛ uh, me disturb wɔ anɔpa nɔpa yi. Na ɛm sɛ meba life akyɛ, no meba life anka nyɛ sie na ɛsɛ medeɛ dɛn, mede ba. Na mpatwɛ mu ntie, na woso wobɛhu a, wahyɛ ama onyɔnko, na onyɔnko ho ayɛ dɛn atɔ no. Uh, na wohu me sɛ yi a, me ne uh, ɔkɔmfote nkyia mmoa mma bɛdi nkɔmmɔ. Na ɔnim. Anɔpa yi me kɔɔ kwan mu kɔ akɔyɛ adeɛ nti mewei mirika na mede ara si fie nti mpakyɛ wobɛhu a hyɛ yɛ ma obi because yɛba bɛdi nkɔmmɔ wɔ phone wei so. Ɔkɔmfoɔ bi aba so. Na ne nyinaa ne sɛ mepɛ sɛ wo ma w'ani da dɛn ɛda hɔ na ewiase no obi amfa sɛ ɔkwan na ne ho dɛn akyenkyena. Always bia mɛka nsɛm bi kyɛ mo sɛ me me fans foɔ mo ho hia me papaapa because adeɛ a moyɛ ma me ne hyɛ a mo hyɛ me video ne nneɛma a moyɛ ma me no mentumi nda mo ase nti aseda ne sɛ mekɔte adeɛ a ɛyɛ a mɛka akyerɛ mo mekɔte bɔne nso a mɛbɛka akyerɛ mo. Ma wei phone wei nyɛ me dea ɛyɛ madamfo bi dea makɔgye esiane sɛ ɔdɔ mo nti na ɔse me mmra mɛyɛ ma mo ntie me ba bɛfrɛ na wa drop wo comment deɛ ɛnyɛ ma no nsi ne nyina ne sɛ mekɔ abɔnten kɔ akɔtɔ adeɛ anɔpa yi mekɔɛ na madamfo no ɛka kyerɛ me sɛ ɛm obi ɛha ne phone no so na onipa ko no a ɔha ne phone no so no onipa ko no yɛ korɔmfoɔ na onipa ko no sɛ ɔde ne ka ɛna ɔse ɔne ne ka Eti n'adwen bue so na ɔse daabi saa ne sɛ deɛ na ɔnhyɛ da nka sɛ okay ɔde ne ka ɛna wama asɛm no aba bɔkɔɔ ɛna wama asɛm no aba bɔkɔɔ ɛna afe deɛ wakata kata ɔde ne ka ampa ɛna ɔsɛ ɔtɔ ne machine machine no wonsa krɔmfoɔ n'adwen ama fie o krɔmfoɔ n'adwen ama fie ɛna ɔsɛ ahan machine bɛn yɛamisa no ɔno nso anka nti yɛsɛne ne two million ɛna meyɛ sɛ daabi sɛne ne twenty pesos Send me twenty o send me twenty pesos a yɛbɛnya feedback. Ɔsend ne twenty pesos no, akoa no tumi nya akukuduro na wasan frɛ back sɛ yɛ sika no a moyɛɛ no twenty pesos na ayɛ dɛn aba. Ɛna meka kyerɛ madamfo nso ɔnka nkyerɛ no sɛ ɔde brɛ mobile money wura no na ɔde kɔma obi so ɔnyɛ. Ɛna ɔbaeɛ na meyɛɛ me ho sɛ meyɛ ɔpanin, meyɛ oluman nti me voice no me changee no. Me changee voice no ɛna mekyerɛ no sɛ ɛyɛ twenty pesos na ɔbɛnya because adwuma no a ɔreyɛ no yɛn adwuma no ɛno bi ne yɛyɛ. Saa frɔ da yɛn na yɛdidi, yɛdidi ho. Mekae, wo sɛ nka woyɛ obi a, nka wonya nsɛm, dɛn na nka sɛ woyɛ? Me ba, me, me, me ba no ahwɛ adeɛ, ɔse six six, ok, mame yɛi. Dɛn na nka sɛ woyɛ? Wampa aba o, wo deɛ me ba, mepɛ sɛ mebɔ biribi ketewa bi na ɛbɛba a na nka woatie. Wampa aba, afei deɛ ɔbɛyi asɛm bi ato me tirim aka kyerɛ me sɛ, ɛɛ no, ɛɛ, sɛ mesɛ adwuma no, ɛno mu na mesɛ adwuma no, ɛno na me na mewɔ. Ɛyɛ ampa sɛ ɛno na woyɛ? Mese ampa, ɛno na meyɛ. Ɔso yɛ nokwafoɔ, mese meyɛ nokwafoɔ, ɛno na mɛyɛ, adwuma no ara na mayɛ de de abɛdu mpɛmpɛnsoɔ a mede wɔ mi manyini paa. Wonim asɛm a ɔreka? Ɛneɛ wei deɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛ register Mekae ne sɛ osua adwuma, ɔbɛ register na ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛ register me wɔ hɛn na mesɛ mewɔ Cape Coast ɛna ɔsɛ okay Cape Coast deɛ ɛɛ wate na ɔbɛyi plan bi ato me nan so ɔho nipa na mesɛ plan bɛn metie because adwuma wei deɛ mayɛ akyɛ asɛm a ɔka ne sɛ ɔne woman bi rekasa na ɔsɛ ɔyɛ sɔfoɔ Me se, sɛ ema obi ntie bio na ebia na ama medi wɔ na kodi wo maame, wo maame sika a wode ama nso ɔmfa nidi no, ɛnɛ deɛ me se mɛ mɛ envy GH Poki, me se no deɛ monhyɛ ma manfo menya views, ɛnɛ mma me hit bi kɔ, yɛne krɔnfoɔ ne bedi nkɔmɔ wɔ ha, yɛne krɔnfoɔ ne ba bedi nkɔmɔ wɔ ha sɛ moma tie, mebɔ mpae sɛ mefrɛ wɔn fa, ahaa, enti ehm ɛwɔ he mpo, ehm ma me ma me yɛ, enti meba bɛfrɛ no na yɛn nyinaa san tie no yie. Mede fooni bɛbɛn sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛte. Sɛ wonte a na woatwerɛ toɔ sɛ mente na mahu sɛnea mɛyɛ na woate. Mhu nti awia so wɔ hɔ a na wama w'ani ayɛ dɛn ada hɔ. Ɔse ne number no last number yɛ thirty five ahaa enti mpamokyɛ mba bɛfrɛ no na wode montie conversation no. Moma me idea bi kɔ ɔse me menane me ho sɔfoɔ GH Pocky o ɔse menane me ho sɔfoɔ na mene maame no nkasa te sɛ ne sɔfo panin enti medi kan na bɛdi nkɔmmɔ ama oh mba bɛfrɛ no nsuro mba bɛfrɛ no woate mba bɛdi nkɔmmɔ nti mpakyɛw hyɛ ma obi nhwɛ bi. Ɛnɛ gye po kia yɛte one kia ɛnɛ yi ɛnɛ ah ɛhɛn nti wɔse the last number thirty five nti mepakyɛ wo okay maame mfrɛ no wɔ ha nti mepakyɛ wo ɛ yɛrekɔ o yɛrekɔ
Hello. yeah hello. Wei deɛ ka frɛ wo sɛ mekyerɛ wo sɛ na meyɛ adwuma wɔn aha sɛsi afe na mafiri hɔ because adwuma wei no metumi ne wo ɛnka no kwan ho ɛsɛ amanfoɔ bɛnya line no ok metwɛn hmm. sɛ wohu ɛti ɔsɛ ɔbɛfrɛ wotum sɛ ɔsan didi obi no no ɛti ɔbɛfrɛ a metwɛn no metwɛn no adwuma yɛ menyɛ meme obi adwuma ɔyɛ didi deɛ Sɛbi enya afei na wabɛ kɔndɛme no but sɛdeɛ ɔɔyɛ no ebia so wahu sɛ yama yɛn ani ambre a yɛbɛ ma nkorɔfoɔ ɔmo yɛ innocent always biaa no ɔmo bɛ fɔle victim always biaa no ɔmo bɛ fɔle victim wobɛhu sɛ obi wɔ brokyire ɔbrɛ wɔ abrabɔ mu sika ɛwɔ sɛ odidi di no ɔse maa gye sika ɛwɔ sɛ odidi no ɔse maa gye sika yɛn ɔse papa gye ne papa so te akura ase. Yɛ papa nom ne maame nso ɔmo akura so ɔmo so ɔmo pɛ sika papa saa nkorɔfo no ɔmo pɛ sika. Woka hwɛ kyerɛ ɔmo ntie yɛfrɛ wo ma obi ebie ni aburokyire yɛfrɛ no de akyire hwii na ɔkɔ mepatwɔ menim sɛ ɛɛ mo a moyɛ frosta no a mohwɛ me no mepatwɔ mɛ mfa me ho tan ɛmfa me ho tan mepatwɔ obuo na ne die mu ɛmfa me ho tan keteketekete sɛn ewiase sɛbi adeɛ a wɔde bɛyɛ obi ama wo nipa no akɔ ahohiahia mu Ateetee mu asu obi tumi bɔ ka baabi de hyɛ kwaku mahunu me patwɔ mo subscribe wate magrab sɛ mo subscribe to baabi de hyɛ kwaku ɛwɔ youtube channel in fact me me deɛ nkwa deɛ ma wo afutuo a wotu wɔ hɔ no wohwɛ gyimi na wosere wie na kɔgye afutuo wɔ baabi de hyɛ kwaku kɔkɔ subscribe wate kɔkɔ subscribe ma no baabi de hyɛ me da sɛ watumi akɔmɛte me gu so twɛn wamfrɛ a mɛsan frɛ no wamfrɛ a mɛsan frɛ no ne nya ne sɛ ebia na maame bi te akura se adwuma a wokɔyɛ ɛhe ne de tua wo Bosome ahe na wodi? Bosome ahe na wodie? Sesia wonim ɔne me me momu no ɛɛba bɛyɛ connection enti sɛ meka sɛ mɛ charge no kɔ a kɔ a obetua because n'ani abere ɔsɛ ɔbɛfrɛ me me ma no ayi wamfrɛ me me mɛsan afrɛ no back because ewiase wɔ hɔ no ɔhu like woyɛ ɔkɛ sɛ wobɛma obi asu a mo starte ɛɛ maa me nie maa me nie London Maa me new London no faili yɛ no, mo tumi frɛ me me ɛne ɔbo ase dɛ ma ni a ɔbo ase ehu di obi afro firi ɔbo ase. Obi afro hɛ me sɛ amanfoɔ brɛ ɛbrɛ amanfoɔ kɔ so a wɔde ɛma no ɔmo maame no nso ɔmo di na kɔnfoɔ tɛ kyi amoa abɛ wia. Afi de sisi no wɔn strategy ɔde ba o. Strategy ɔde ba mɛ se hɛ ɔkɔnfoɔ a wɔ so ɛntan me me nsɛ wɔ adwuma nyɛ ɔna me ne odi nkɔmɔ me ne neɛ wabɛ frɛ to mu no ɛna me ne di nkɔmɔ. Ɛyɛ very very painful sɛ wabrɛ asɛm fifiri ɛde sika bi ma wo maame bi na obi a ɔte baabi nim ho hwee ɛfa saa sika no di a ɛna abo ɛdɛ mmea kɔ pɛsɛ bi wɔ na wɔ ni sika o ɔbɛsɛ kɔ bɔ besia ɔbɛkɔ kɔ bɔ besia na ɔde abrɛ no na wagye na wadi deɛ mmea no sɛ wɔkɔ kɔnfɔ no so mɛ ɛboa wo Mɛma w'adwuma no nkɔso because obi wɔ ha a wokɔka ne sika no, ɔbɛkum. Ɔfrɛ. Ɔfrɛ. Ɔfrɛ. Yeah, hello. Hello. Aha, Kratchy. Aha, nti sɛ ɛdɛm kasa no sɛ bi na sɛ ɛnum de yɛ ɔne bɛka ho. Ɛhɛn na meka sɛ kane na mewɔ kwan ho nti na metumi mbisabisa wo nsɛm no mu yie so ahu. Ɛti sɛ si a deɛ mabɛhyɛ fie. Ɛti mepɛ sɛ woma me woma me details nsɛ na ɛbɛyɛ a wofrɛ na mehu deɛ mene no bɛyɛ dɛn ɛbɛka. Why? Mɛsɛ ti.

Because me menyɛ froster a metumi ne maame no nkɔka ɛma maame no nkɔtɔ amaneɛ mu metumi ma maame no nkɔtɔ amaneɛ mu so wahu mepatwɔ ne number no 0555 20 9835 polisifoɔ mepatwɔ yɛn no yɛmfa yɛ polisi mu yɛyɛ gyimi ne yɛgyim bet opportunity a yɛyɛ nie 0555

Yoo na mpakyɛw kasa firi he? Mepakyɛw he? Somanya. Ah okay Somanya Koforidua Eastern region. Ah, ah yoo yoo yoo mate mate. Mami ti no me network nyɛ me network nyɛ.

Hello? Hello? Yeah, wait, I think sɛ me network na menya problem o. Mete mete sɛ woka hello no but na menhyɛ da nte biribiaa.
Yo.

A ogyina so monkasa. Hello.
Yeah, hello.
Yeah. Aha, maame na ho te sɛn? Yoo, ɛɛ sɛ bi ewi ase deɛ saa na akɔyɛ ɛn ɛɛ ate sɛ papa ne ne ma kasa bebree na yɛn yɛ yɛ sunsun mu adwuma no Yɛnim nea ɛkɔ ne nea ɛba nyinaa. Wate aseɛ? Ahaa. Na wo nso wokasa firi Somanya, wɔn. Mo, me nso so mewɔ Cape Coast, ɛna afei me nkora, me, me branch ne baako so wokɔ Florida. Na nea mɛka kyerɛ wo nie, ewiase, mmaa mo wɔ wiase, mo pere papapapapapapa, yɛka biribi akyerɛ ma mo nte. Yɛka biribi akyerɛ ma mo nte. Hwɛ, meka sɛ makyerɛ wo nnɛ. Ma w'ani nna hɔ. Sɛ aboa wo wɔ n'akoa no a ɔne no rekasa no, ɔnyɛ sogyani. Wɔka kyerɛ. Wakati kɔn no, ao, awurade. Wakati namba no Wakati namba no adwuma nyɛ m'adwuma a me dɛ mesɛe no kɛkɛ o ao masɛe no o ɛnɛ deɛ gay yɛ awu gay yɛ awu ɔse kɔlɛ mentimi ngye meka sɛ mɛgye akoa no ɔyɛ fraud ɔmfa ma me wakati no wakati no ɛba menim sɛ masɛe no ɔmfa ma me Ɔnfa ma me biko medi medi kan na kasa pupua mu a wa ɔnfa mma me yeeeeeee ɔnfa mma me ɔsɔ ɔsɔ me nya hwɛ wɔn sɛ ewiase gyimi wɔn ma sɛ game no me ne mu yɛ wɔn sɛ meka sɛ bi kyɛw sɛ. Ɛ ma mensɛ ne prɛko pɛ. Adeɛ bi wɔ wosɛ ne prɛko pɛ a ɛyɛ dɛ. Gɛɛ ne namba no ɛnyɛ adeɛ ɔde bɛma me. Megye o megye ɔfa ma me because guy no me ne nkɔmɔ me ne dii back no. Oh Poki you spoil the whole mood we cut no kɔ anaa oh masɛ no. Ɛti na mekyerɛ mo sɛ monkyerɛ mo ma me comment no. What's going on there? Hwɛ, ɛ deɛ ɛwɔ mu ne sɛ girl no wɔmpene. Wei a maka to mu no wɔmpene nnɛ mpene kyena. Ade na ɛsɛ ɔka ate no sɛ woyɛ nokwafoɔ a sɛ mewɔ sunsum mehu adeɛ. Enti no, ɔse dɛn? After the conversation, you invite them so that ah yee ase me eh, saa comment no na ka mehia after the conversation na ka ma invite wɔn na ka police fo akyere wɔn guy no sɛ ɔkasa firi ɔbo ase o sɛ sɛ ɔbo ɔtɛnkra ha yi Girl no wɔsɔ menya nyɛ me kurom. Ɔdɔ me nyɛ kurɔboni deɛ. Eti wɔn wɔkwan a wɔde ne bɛfa soɔ. So wɔn wɔkwan a wɔde ne fa soɔ. Meme me nka nkyɛn sɛ ɔyɛ sogya ni. Na wɔn wɔ Ghana sogyas foɔ ho fi. Ɔkyerɛ ho wɔgye ne sika di a. Sɛ na meka kyɛw sɛ guy no ogye number no ɔmfa ma wo nnɛ mfa ma wo kyerɛ because midi kan ne di nkɔmɔ ɛkyɛ ne sɛ nkɔmfa number ne ma me ɔmfa number ne ma me mefrɛ guy na wɔmfa mefrɛ guy na wɔmfa mefrɛ guy na wɔmfa bia yi de hu sɛ ɛba ɛpɛ na pa ɔka teɛ no but menim sɛ Ah Awurade Nyankopɔn eii ayɛ me yaw oo anka menhia CID fɔ mete na anka wɔama m'adwen eh gye me adwen naa ne bɛdɛ mɛka kyɛw ne sɛ hwɛ ewia so wahu aware aware o sɛ wotie yɛ a ɔse dɛn ɛnka ɛgyimia magyimia bi manyɛ madwuma nyɛ madwuma ne ayi deɛ mɛka kyɛw ne sɛ wɔn Eh, awareɛ na girl no pɛ. Citrus, ah, wowɔ ha nka wode w'adwene brɛɛ me, ɛno a na yɛ wo birthday, mantumi amma online. Eh, eh, happy birthday, bro, na mma m'ani nna hɔ. Ɔbɛyɛ me, mama m'adwene.

Na ɔnyɛ sogyani, woante me? Mese na ɔnyɛ sogyani o. Mpaebɔ mpaebɔ a Nyankopɔn de yɛ faa muo no, wammɛ anka na wokaa tee no, adɛn na woyɛ no saa? Nyɛ na ɔse me ɔsɔfoɔ ammi w'ani? Ɛnni kwan sɛ wonka saa, sɛ akwa wo reka sɛ ɔnyɛ sogyani, adɛn na woka saa? Daabi o, wohu sɛ mede refa biribi sɛ na ɔnyɛ. Masiesie m'adeɛ, woate m'asɛm a, ɛɛ, medaase. Daabi, tie no yie, tie, adwuma deɛ woyɛ a. Yɛde firi baabi nyɛ sɛ wofi kyɛ no akɔ ne sua dɛsɛ na kɔɛ sɛ waka sɛ ma no asɛm no so nka nhyɛ ma no wo sɛ de yɛ sɔfo so ate aseɛ adwuma deɛ wo yɛ daabi tie me tie me adwuma deɛ wo yɛ daabi tie sɛ kɛnyɛ sɛ me tie tie ne yie Adwuma no yɛyɛ no, sɛ me mepɛ ɔbɔne a, mɛtumi aka ne nyinaa pɛpɛɛpɛ, mɛtumi a invite wo, deɛ bɔne a mpɛ sɛ mede bɛyɛ mbɛyɛ, me mempɛ no saa, ɛyɛ adwuma deɛ nyina yɛhyehyɛ, adwuma deɛ wokɔ no straight sɛ, ebia oh wɔyɛ sogyani a na akoa sɛ me ne wo adi nkɔmmɔ wɔ kokoa mu, ɛna mebɛka akyerɛ wo, deɛ nyɛ ne saa, wode free angle bi, but Nyame adaworoma, wode wo ho bɛbɔ ɔsɔfoɔ yi no.

nti afei deɛ mehia comment no moma me comment

Ɛyɛ me sɛ masɛe no. Mebɛ mepatwo polisifoɔ a mo wɔ ha. Ma mo m'akyiri mi o. Sɛdeɛ nneɛma rekɔ no yɛanyɛ azaa nneɛma a ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛfa. Wate aseɛ? Hmm, nti no, polisifoɔ a mo wɔ ha sei no, ma mo nyɛ. Meyɛ sɛ mede me ho wura Azaa nneɛma mu, hmm, sɛnea ɛbɛyɛ a yebetumi anya sɛnea ɛkɔ wiase Wo deɛ me yɛhwɛ. Wafrɛ akyɛ, ogyina so, wotumi sɛ.
Ah, hello, sɔfo.
Yeah. Baba. Ah, ogyina so, mo nkasa. Me ba jo yo, enti me deɛ me me srɛ wo paa sɛ. Ebia m'asɛm de kosii bɔne soɔ, mepa kyɛw, wai. Yo, awura no ɛte sɛn? Nyame adaworo ma, ɛmi sɛ asɛm a meka yɛ, na ɛmi sɛ ɔn misunderstanding me. Ɛnna ɛkɔbaa ne saa, because mekyɛ ne sɛ na ɔnyɛ sogyani, menka sɛ ɔnyɛ sogyani sɛ, daabi sɛ sɛ ɛde Nyame adaworo ma. Nyame adaworo ma, ɔnam me so ama wabɛyɛ sogyani, na ɔne ma bɛdi nkɔmmɔ bi. Ba madi kan ka kyerɛ ne dedaada. Madi ka ka kyerɛ ne sɛ wiase wɔn awadeɛ wɔ yɛ mpere awadeɛ awadeɛ bɛ yɛ mpere wɔdi ka kɔfa bi akɔfa bi still naa no na yadeɛ a ɛnyɛ adeɛ nyame nsa yɛ dɛn ɛwɔ adeɛ no mu nti meka kyerɛ ne sɛ ɔnyɛ very careful bɛ na ɔmfa nyame asɛm nyɛ adwuma wonim asogyafoɔ ɔm suban ba ɔne ma bɛdi ho nkɔmmɔ ɛne wo bɛdi ho nkɔmmɔ aka nsɛ bebree sɛ afei na wabɛhyia me deɛ menim wo da menim wo da ɛti na mempɛ sɛ mɛsi so pi sɛ okeɛ ɔbaa no a wɔba no wɔyɛ ɔbaa papa anaasɛ ɔbaa no a wɔba no wɔnyɛ papa nyame adwuma no yɛmpere wɔ mu ɛnti no medeɛ sɛsi a no ɛɛ ɛɛ ɛɛ sogya sogya Ɛhɛ, na mese mebisa wo, wo sɛ madi ka ka kyɛw, ayɛ ko, ayɛ nu, ɛna ayɛ sa. Na ewia soso awareɛ deɛ yadeɛ bi a sɛbi ɛyɛ eternity adeɛ sɛ wo ne Wei ba wayɛ dɛ. Papa sɔ yi. Yo. Yo. Mate mate nti sɛ ndeɛ meba otie meba tie mi ansa ɛsɛ wo ne no akasa ma wate aseɛ wɔn
Mepakyɛw mo invite asogyafoɔ ɛmɛgu so me wo deɛ me wo deɛ wo deɛ hmm. polisifoɔ mo mbrɛ wo namba na mede kyerɛ mo wate ɔbɛma me sika de bi adi ɔbɛma me sika de bi adi. Ok, wo deɛ meba. Mepɛ sɛ mede no kasa ara ma n'adwene dan firi nneɛma bi so, na afei no, ewiase yi nnipa nye o. Ɔkwan bi a yɛfa so bɛdi wo sika no, bɛdi. Nnipa nyɛ adeɛ no mfaeɛ, wohyɛ me bɔ, woma madidi. Ade no mfaeɛ. Wo wohyɛ me bɔ. Na wonim adeɛ a ɛsere wo ho. Wodi kan frɛ ma mesɛe adeɛ yi koraa o. Kɛse ako yi. Metwɛn no. Wode ma mma m'ani nna hɔ. Mmaa a moyɛ desperate ma awareɛ saa no. Mmaa a moyɛ desperate ɛma awareɛ yɛka hwee a momfa. Yɛka hwee a momfa. Obi frɛ wo fon so na w'ani agye ho, wobɛware. Okay, obi sɛ dɛn CID headquarters. Okay. Hello, Safo. Yeah, onyame asomdwe nka, metie wo.
Ah me pastor mo nkasa wa me bi gyina so. Ah ada I think sɛ network ne nyɛ wɔn. Hello. Hello me dɔfo pa. Aha me patro. Onyame ɛkasa. By me di me bisa wasɛm wie waware pɛn.
Waware pɛn.
Waware pɛn. Na ade na ade sɛ wunini ni hɔ bi ma naa. Ɛna woyɛ sure sɛ bɛrima no a woahyia no sɛsi yɛ ano ɛyɛ wakoma mu sɛ wodɔ no. Daabi sɛ deɛ sogya ka kyerɛ me no ɛno na ɔsɛ mede kɔ mpae bom ade nso deɛ ɔsɛ wobɛte ase a woamfa wakoma ngye a bibie ne wawurade nyankopɔn bɛtumi agye sɛ wo ankasa nkasa mu no wakoma di akyire. Yɛyɛ asɔfoɔ, yɛkyerɛ nte, like yɛkyerɛkyerɛ mmaayewa, yɛkyerɛkyerɛ mpanimfoɔ kora bɔ wɔn awadeɛ aguo, yɛkyerɛkyerɛ wɔn a wɔbɛkɔ awadeɛ mu, ɛna wɔn anya awade papa, wate aseɛ. Eti adeɛ bi a wɔpɛ sɛ wɔde ho wura mu no, sɛ wɔamfa wakoma anni akyire a, adwuma no ɛnyɛ adwuma. So wate aseɛ. Ɛmfa ho ne akwankyerɛ a me mɛyɛ, mɛtumi akɔda Twea Mountains. Sɛ wo na wo ne ɔbarima no a wahyia no foforɔ no, wo ne no ɛreba bɛka bɔ mu no, sɛ woamfo w'akoma ani akyiri a, ɛnyɛ adwuma. Saa ne Nyame adwuma no te. Ɛna ɔwadeɛ nso yɛ adeɛ bi a ɛyɛ kwan tenten, ebi asɛ so wakɔ bi mu a wafiri mu no. Saa na ɛte. Wei yɛ barima foforɔ no so wakɔ bi mu, but ansi ne yie. Wahu, ɛna wasa bɛbɔ papa amaneɛ sɛ, wei deɛ wakɔhyia bi. Enti ɔsrɛ ma da wei deɛ memfa nkɔ nyame anim menim o enti na mehu sɛdeɛ menka no ɛsiane sɛ me mɛyɛ sɔfoɔ a meyɛ kontompo ɛnɛ sɔfoɔ aba bebree no nkontompo nti yɛnyɛ sɔfoɔ ni aha ɛnti na mebisa wo sɛ eh, menim sɛ ɔno na di nkɔmmɔ wɔ kokoam deda ansa na ɛbɛtɔ sɔfoɔ anim a me so mede me ho abɛgye me meyɛ wɔ sɛ a mewɔ mewɔ kanse a wɔ sɛ mekɔyɛ mewɔ kanse a wɔ sɛ mekɔkɔyɛ nanso a wɔ sɛ megyae na metie ɛyɛ ɛɛ yɛfɛ sɛ meba yi asɛm nti na mebisa wo sɛ wɔne gye ne ho ɔyɛ obi a wɔn adi nkɔmɔ du a wotumi sɛ wɔn ani bɛtena na ne yɛ nhu sɛdeɛ ɛbɛyɛ sunsun mu adeɛ. oh okay na esi a no ɛɛ ɛdɛ adwuma na woyɛ. Woyɛ ketewa tɔ aduane. I see. Ɛɛ deɛ mɛtumi aka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ adeɛ a nyame honhom wɔ biribiara mu a ɛbɛyɛ adwuma na ɛɛm me ne papa sogya bɛkasa mede bɛwura sunsun wɔn ɛɛ me ne papa menim deɛ by me ne ne kasa wie a ɛɛ sɛ bɛtumi ayɛ possible a ida sɛ mɛfrɛ wo personal anaasɛ Mɛsan ama no afrɛ wo sɛnea wafrɛ yi ara, na yɛde ato so, na yɛaka sɛnea ɛbɛyɛ a obehu sɛ adeɛ no a ɛrekɔ, ebia nneɛma bi a ebehia bi, akwankyerɛ behia a ɛnkɔyɛ sɛ ebia wafa akyire na wo ne sɔfo maame anaasɛ ebia maame redi nkɔmmɔ na ebia onnim ho hwee. Daabi, yɛmpɛ no saa. Enti sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ possible, deɛ Awurade bɛka biara nso no, mɛma wate. By sogyani no de Nyame anim ni. Okura koma papa. Na mennim, ɛna mekyerɛ wo sɛ, kane no nyɛ sogyani, but ɔde bɛto Nyame anim no. because wabrɛ wakɔ sogya one wakɔ two ɔkɔ ne mpɛ nan ne nyinaa yɛbɔ no na so hwɛ bɛrima wɔ gya tum sɛ bɛrima mu paa na gyina hɔ yi na so yɛde wura sunsum mu no nyame adaworo ma biribiara yɛ biribiara ɔn ama na yɛ fa ma saa biri no wɔyɛ sogyani aha eti dɛm bɛkyerɛ wo no sɛ sɛ mahu mohu sɛ gɛɛ no yɛ hello hello hello aha aha enti no i think sɛ nyame biribiaa wode ba nyankopɔn anim a yes ɛna mehyɛ ne sɛ Sɛ sogyafoɔ ɛ eh, sogya no wokɔ ɛnyɛ nɛ wokɔ bi a yɛbɔ wo eh, sɛ wokɔ ɛnyɛ nɛ ɛna mekyerɛ sɛ sɛ woamfa mato nyame anim a nyame na ɛtumi adeɛ nyinaa yɛ ɛti sɛ wokɔ awadeɛ mpɛ du ne nyame nsa di mu a yɛbɛbo aba awadeɛ mfa ebi wɔ a wowɔ wowɔ future paa wohu ɔfɛ wowɔ biribiaa nanso ɛsiane sɛ nyame nsa nne mu nti no yɛbɛyi wafiri mu saa na adwuma bi a ɛwɔ asase so wode si nyankopɔn nsa ne nyame nsa wɔ mu deɛ a ɛbɛyɛ adwuma ɛhɛn gyina bɛkyɛ ne sɛ sɛ wonni no ɛyɛ deɛ wobɛhu no sɛ yɛsɛ gyani sɛ wɔnyɛ no wobɛhu ne ɔyɛ ne biography nyinaa wobɛhu sɛ na ɛte ɛgyina bɛkyɛ ne sɛ for now ne deɛ menim sɛ nyame ɛbɛ mu ade nyina bɛdi yie ɛti awura na ɔsɛ yɛfrɛ sɛn na mema ɔdi mfa ɛnkɔ mpaebɔ mu nhwɛ adeɛ hello

Ah, yoo, mate, mate. Enti sɛ na ɛteɛ deɛ a, ɛɛ, me ne bɛrima no bɛdi nkɔmmɔ. Sɛ yadeɛ a ɔno nso ani gye wo ho a, because ɛnɛ wiase a aba no, ɛɛ, yɛn mmarima ne mmaa no a yɛaba no, ɔkyɛwbo ne sɔfoɔ a yɛbɛda ne nipa bɔnefoɔ. Na yɛda ntam, wobɛhu sɛ, me a mbɛdi no abɛyɛ third person. Enti sɛ si a no, wɔbaa no ne bɛrima no, me ne mo nyinaa di nkɔmmɔ. me ne ɛɛ yɛfɛ ne sɛn ɛɛ bɛrima no bɛdi nkɔmɔ na mpatsɔ ɛɛ joyce ɛɛ ofu ɛɛ eh, okura bɔ din de sɛn. aku tɛɛko ada woyɛ ntaafoɔ woyɛ ataa anaa a mese tɛɛko na meka so yɛ ataa

Aha okay me mom dey for now no ebia next week mɛwɔ kɔfɔre dua but ebia next two weeks deɛ efiri ɔkɔ nyinaa mɛwɔ cape coast mɛyɛ adwuma akra ɔhɔ nti no baabi a bɛbɛn mo no sɛ cape coast o sɛ kɔfɔre dua na mo mma hu aha baasɛ ɔmɛnya deɛ ɔbɛn kɔfɔre dua. Enti no, ɛɛ deɛ mɛka ne sɛ ɛyɛ aboterɛ. Ɛna wo nso nim sɛ ɛnkyɛ na mo sɛ ɛkɔ yɛfɛ ne sɛ camp nti no na wɔma biribiara yɛ hyew so na wahunu ohunu wa na gyidie na ɔno nso ɛwɔ wɔn mu ɛde wɔnyɛ gyidie no yie wate aseɛ. Aha enti no ɛɛ biribiara yɛ aboterɛ. Fa kɔ mpaebɔ mu. Nyankopɔn deɛ ɔwɔ biribiara mu a ɛyɛ yie. Why? Ahaa. Me patro mate, mate. Me so me Nyankopɔn so nhyira. Ba dodo ba to me a me wɔ nneɛma bi Nyankopɔn so sɛ me no mfa mu ne akwankyerɛ bi why? Yo. Me patro mate me twɛn. Yo, asomdwe nka mo.

Abusua ɛɛ mawie mawie ɔfrɛ me tɛm nfa tɛm mawie ɛɛ eh, I think sɛ girl no ɔsɛ dɛ postpone the conference call for now try to convince the guy to give you the girl's number okay ɔfrɛ me a ɛɛ eh, mɛkɔ ne saa na magye number no. Enti nokorɛ a ɛwɔ mu deɛ ɛyɛ dɛ. Ebia me. Wohu sɛ girl no wate aseɛ? Mhmm. Ebia me ɛna nnɛ yi mayɛ nokwafoɔ a mebɛka akyerɛ wo but ebia na obi a mɛka nkyerɛ wo. Joyce Teko ne din no no. Joyce Teko, ewiase mmaa no a wɔyɛ desperate wɔ nneɛma ho no, monnya aboterɛ. Girls no, monnya aboterɛ. Hwɛ, hwɛ, wobɛtɔn w'abusua agyapadeɛ bi de akɔkyɛ kwa. Ɛnyɛ sɛ yɛnni mmarima papa wɔ hɔ o, we have bɛ kyɛ sɛ we have best guys, we have quality guys, we yɛ yɛwɔ mmarima ebi sɛ citrus, eduade kɛse, saa abaa mu awei, ah! ɛba danga wɔ danga, ɛba danga wɔ danga, eduade kɛse, ɔyɛ bɛrima bi a ne ho dwo, nanso yɛmpɛ. Aba wie wo so waware da. Wo kyerɛ sɛ waware da ɛba sɛ na ogyae yɛ. Na deɛ wo ne ne ti kɔ mpo na gyae na deɛ ɔwɔ funu so na ɔkɔpɛ no. Baabi de hyɛ kwaku saa bɛrima wei aa bɔn deɛ waware da. Nyɛ sɛ ka mepɛ bi maa no. Ne ho dwo ne yere ne gya na ne ne yere kasa yɛ kama. Medɔfo ewiase yɛ wɔ no wahu mensɛe w'adwuma but fa adwuma pa na nipa nyinaa bɛdi w'akyi Ɛnnaadaa obi, ɛnkɔgye ne sika nndi. Deɛ ɛyɛ me ya no no o, wo da no ara sɛ wogye ne sika di a, ebia na ɔkɔyɛ wo bɔne a na wanyɛ wo mmom bɔne o, na wonua bi innocent person bi a ɔte baabi ɛredwen ne ho wɔ abrabɔ mu no, na ɔno mmom akɔku no. Poki please mention your number and let communicate on WhatsApp to give you advice zero two four three nine one five one four one zero two four three nine one five one four one hwɛ wo a wo yɛ nipa bɔne fo o me nka sɛ bi hwɛ ɛwɔ ɛkwan obia fa so yɛ den ɛde didi but sɛ kɔfa kwan bi sɛ so a oh wo kum nipa bi. Ante Teku innocent person wagya awareɛ te fie on neɛ obi foforɔ nso te nkyɛn a wɔyɛ na wohyɛ me bɔ wohu wohyɛ me bɔ ah John EL ɔse boss you are doing ɔse dɛn John EL eh me ma sɛ yɛ ah sege sege sege sege hehehe John EL hmm beast of no nation ɔne taxi driver no and eh, ɔno ɔno lata na meyɛ facebook live bia na me no no ɛtwi kaa na eh, ɔtwi benz bia na meti nkyɛn yɛ john yiyɛ chale eh, god bless you so much for anytime bia wobɛkɔ foro di a sɛnea woma me enjoy na me enjoy life na wate aseɛ aha nyankopɔn hyɛ na wakra woyɛ adwuma mti na wayɛ tight Eh John EL Atta Nyankopɔn nhyira wo paa mahu sɛ ɔbɛda line no mu ahaa ɔsɛ mayɛ fresh ɔho line no John yi wadaworo ma wo menunom dɔ nsi mu ne saa wohu sɛ ne ayi no nti mɛka no sɛ wiase eh mentan obi ebi mpo kurapa deɛ wɔdi bɔne kura mpo no ebi ɔyɛ me fan but ɛbɛnam wo bɔne bi a wodi obi so na ebi kurabɔni sɛ ɔka sɛ ɔwɔ nnuro a ɔbɛtumi awadeɛ a ɛbɛkum wo abusuafoɔ nyinaa Menka sɛ korɔbɔfoɔ nyɛ, but korɔbɔni a ɔsɛ ɔwɔ biribi no, ɔbɛtumi ayɛ ɔdeɛ. Na ebia wo deɛ wote ase o, na wo nua, wo maame, wo papa bi a wɔte baabi dwono makɔwu. Menim sɛ manyɛ no yie. Sɛ ebia obi adwuma a ɔde bɛdidi makɔsɛe no, mensɛe no. Ewiase, woyɛ adwuma papa a, obiara taa w'akyi. Yei mpo a ɛyɛ comedy, yei mpo a ɛyɛ adeɛ ma obi sere, yei mpo a ɛyɛ biribi a wotumi sɛ nyɛ wei mpo no, amanfoɔ bɛdislike, amanfoɔ unfollow, amanfoɔ unlike. So wate aseɛ? Enti no nyɛ wo a woye sɛdeɛ ɛsɛ no bɛfoa wo so. Mepatɔ mfa me ho tan, kɔ sɔsɔ pɔt die pɔki. Na mmom mekyerɛ wo sɛ fa kwan pa so. Onyankopɔn ahyira wo kwan pa so. Me number no yɛ zero two four three zero two four three ninety one five one four one. Akɔmfoɔ a wɔyɛ wɔn adwuma, me mmɛka wɔn ho asɛm because obiara na adwuma a ɔyɛ de die. But wo ma w'ani da hɔ a, mɛma w'ani ada hɔ. That's all. Awareɛ bi bɛma woayɛ desperate. Wodi desperate no akyi a, woanhwɛ yie a, wobɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ woyɛ. Ɔkyena nko no motwa nkwa so short. Ewiase no ɛka sɛ nka kyerɛ wo, mose Yesu ba, Yesu ba, Yesu ba. Yesu no, ɔnwene, Yesu no ba no a wɔba no, ɔno no, like ɔba nti deɛn? Ɛnyɛ nnɛ sɛ wodwene ho for now. Yesu no te ne baabi. Yesu no ne nyanko, ɛwɛ fɛ sɛ, ɛwɛ, n'agya no, ɛfɛ sɛ nyankopɔn no, ɔmo wɔ soro, ɔmo yɛ ɔmo adwuma. wɔdwe sɛ na ɛbɛyɛ wɔn bɛtumi de wiase foforɔ abɛka ho a ɛbɛma kyɛ sɛ nyame so wɔyɛ creative ɔdwene ɛti mɛ kɔkɔ adeɛ ma obi ma me dubi obi like obi ma me like obi ma me wiaw not ɛsɛ kɔ ha yesu ne nyankopɔn nyankopɔn ba yesu ba nyankopɔn ba yesu ba no meka sɛ makyerɛ wo wɔmɛbɔ wɔ amanneɛ gye wɔ ɔba ɛna wɔbɛmmɔ wɔ amanneɛ sɛ ɔmma Yesu ɔbɛkraa wo, Nyankopɔn bɛkraa me ne wo. But yɛnim sɛ ewiase yɛ obi dea, daakye nyina ɔbɛfa n'adeɛ. Ɛnyɛ mmerɛ sɛ wodwene ho for now. Wodwenem sɛ Yesu ba a wonnya sika nsɛ wobɔtɔ mu. But wosɔre anɔpa akonkotodwe anim, Awurade a wobɔɔ me, meda wo ase. Ɛnam wiase akye me, sɛ wama me nnɛ. Boa me na mekɔ m'adwuma so. Awurade boa me na me nsa nkɔ m'ano, me ne me mma nyɛ bi ndi, menya nkwa tenten, mma asiane nto me, wobɛwura fie a da Awurade ase asa. Nti na wodwene Nyankopɔn a wɔba ho. Ɔba ɔde na ɔba ade wama ne Yesu. Wama ne no. Wama ne deɛ wɔ ne hɔ a ɔde brɛ ɔbrɛ brodo. Nyɛ ne sɛ ɔdwene ho. Nti ne wowɔ hɔ a ɛma yɛ Nyankopɔn ɛnya problem. Nyankopɔn so ɔbɔ sɛ yɛ yɛn kasa image so. Ɔbɔ yɛ sɛ yɛ image. Adi na ɔsɛ ma Nyankopɔn nya problem saa. Mo ma yɛ nsu yɛ adwene. Mo ma yɛ nsu yɛ adwene. Mmaa, awareɛ, awareɛ, awareɛ, awareɛ, awareɛ, mmarima, sika, sika, sika, sika. Ewiase sika hwehwɛ nipa o, nye nipa na hwehwɛ sika. But keep on doing the good work. Nyankopɔn bɛba. Awareɛ no mo mɛnte fo, yɛbɛkunkum yɛ. Awareɛ nti wei, ketra a wotu aduane wɔ abɔnten, woma kwa bɛgye wo ho sika 2000, 3000. Wabrɛ koma me kan wo dadesɛn a wode dua nipa mpo no asie a la wei yɛfrɛ no sɛ aseɛ mpatu a wosɛ wotɔ dadesɛn mmorɔ no wontɔeɛ wode kɔma bɛrima di me deɛ mpaatɔ mfa me ho tan wohyia me abɔnten akyea mɛgye so na mɛfa me ho tan ewiase no deɛ meya no sɛ wobɛyɛ ma obi aku obi wowu a Yesu na wo so wɔba no mepaatɔ wɔyɛ n'adwuma ho Yesu no ne ne papa no wɔn yɛ wɔn adwuma hwɛ tam wɔn bɔ wiase wɔn wɔn mfie so saa bi nkɔ yɛsi yɛkɔ nsuo ma wɔn Yɛkɔ nsuo mu ba, baabi a wadunu ɔno ankasa ɛkɔ ne nsuo. Ɔno Nyame Nyankopɔn no ankasa ɛkɔ ne nsuo a ɔnwene wo ho no. Wo deɛ wote ase yi, wama adwene ato wo tirim sɛ onipa fa adwene nante. Na sɛ ɛkyere wo so a, me Awurade Nyankopɔn, mayɛ biribiara sɛ mɛbɔ wo ho ban abere ne abere nyinaa. Wo sɛ kɔfa problem de akɔma Nyame. Wadi kan aware baako, agu. Wo deɛ wode wo ho sɛ kɔkɔhyɛ mu. Yɛkaa mo nte. Ɛmaa ama nto yɛ abo, wodi 40 years na wanware a, saa ne Nyame bɔɔ wo. Nkɔpere na obi yɛ wo, hɛ, ɛyɛ. Mpakyɛw Nyame ada meda mo ase ɛwɔ afutuo a mo de maa me ɛne ɛɛ ɔsi dɛn ɛɛ ɛsi drɔs a ɔmo ɛɛ gyaa wɔn nyankopɔn nhyira ɔsi drɔs ɛnura yɛ ɔbɛɛ bi maame to nyɔmɔ ansa na ma kulosi happy birthday to you citrus.

Ɔse dɛn try your best and take the girl's number mɛ try of onse onse aha no boy na aha no nso otumi mfrɛ me hmm onse ɛ onse ase na me kaeɛ no ama girl no adwene mu ada hɔ ɔse dɛn tell them so that they will learn sense even they are not ready to receive Jesus ɛno deɛ onipa wadidi amee na wo kra so ɛkɔm di no Hwehwɛ wo agyenkwa na wo kra bɛ me John GN Nyankopɔn nhyira wo eh man wei ɔyɛ senior ɛkɛ wo ne nam a wo ne nam adɔnsin wɔ bɛfono wo ne nam a ɛyi saa nwe yi Hollandia bɛfono wo ne nam ade na bibia bɛfono aduane don't go there me sɛ me ne nam wae John GN me patwo me twe ho sɛ me mpanyinfoɔ so kan bi sɛ ɔtwe nkɔɛ a na yɛana na nwoma kɔ ɛti John GN sɛ wo maa ɛdie Eh na nka wɔn wɔn adi kan. Meboa meboa ama ne mu. Yoo. Mhm nti eh, Nyankopɔn nhyira mu nyinaa na ɔnyɛ mu nyinaa kɛse sɛ mo so mobɛka me ho na man ignore me na mode mo ideas baeɛ ɛma ɛmmerɛ a me deviate yɛ mpo no eh, ɔsan baeɛ no deɛ motwe totoɔ na ɛma menya adwene a Ɛnna mo nyinaa moatie sɛ nea akɔ no. Nyankopɔn nhyira mo nyinaa, ɔnyɛ mo nyinaa kɛseɛ, ɔmma mo anisoadehu no mmra mu, na daakye bi no yɛde asɛvi afoɔ. Mɛ post wɔ YouTube because ɛhɔ na Quency no ɛwɔ. Ozaa.